21 the Chin Times zohtu le ngaitu nan zaten nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thawng chimnak kan thawk ṭhan la. Ukraine intelligence ralkap nih Putin thah an timh nain an tlolh. WHO nih rianrang i monkeypox vaccine sun a herh lo tiah an ti. Kumkhat chungah sac ralkap thonghleili le zariat le sawmkua an thi tiah NUG nih a thanh. SAC nih Myanmar ram ah sual phun zakhat leng a buar. Vawlei pumpi in ralzaam million zakhat an phan. Myanmar ram ah million pakhat hrawng an um. timi tlangtar pawl kan chim la. Ukraine intelligence ralkap nih Putin thah an timh nain an tlolh. Russia president a simi Vladimir Putin cu

kalhnawh. Asinain an hlawh a tlin lonak kong Ukraine official nih ramchung newspaper pakhat sinin thawng an thanh. Russia intelligence ralkap zong nih cun Ukraine president pa cu voi tam nawnte tha an timh lengmang ve nain an hlawhtling kho ve hlei lo. WHO nih rianrang in monkeypox vaccine chun a herh lo tiah an ti. Tulio ah nitlak ram ah a karh ngaingaimi monkeypox zawtnak khamnak vaccine hi rianrang ngaiin i chun a herh lem lo tiah WHO nih a langhter. Africa ram a si lomi ahcun mipi caah vaccine i chunh theng a herh rih lo. Ralring te tu in um ahcun karh loin tuah khawh a si ko lai tiah senior official nih thawng an thanh. Mangkipok zawtnak karh lo ding in cun pakhat le pakhat i neih lo, i tongh lo, cun a zawmi kha vahchuah loin i erh kha a ṭha bikmi cu a si. British nih cun a ram ngandamnak lei rianṭuantu cheukhat caah vaccine a ngeih tuah cuahmah cang. Mangkipok zawtnak a ngeimi hna le thlop cuahmahmi hna hi pa le pa sek a hmang deuhmi lawngte an si tiah WHO nih cun a langhter. Kumkhat chungah sac ralkap thonghleili le zariat le sawmkua an thi tiah NUG nih a thanh. sac ralkap pawl hriamtlai in doh a si hnu caan chung vialte ah sac ralkap thonghleili le zariat le sawmkua an thi i hliamhma a pumi thonghli le zariat le pahleili an si tiah National Unity Government NUG nih May ni kul le nithum ah a thanh. A luancia thonghnih kul le khat June nikhat in thonghnih kul le hnih Mei ni hleisarih tiang hriamtlai in dohthlennak caan chung vialte ah khomhsuatmi a si tiah a thanh. Atu langhtermi cazin hi mipi dohthlennak i kahdohnak vialte ah a thimi ralkap cazin an si i a taktak ah an tam deuh kho men tiah NUG Ministry of Defence nih a chim. Rampumpi in People Defense Force phu zahnih le sawmnga le pasarih ser a si i mipi uknak cu peng zahnih le sawmnga ah dirh khawh a si tiah NUG Ministry of Defense nih a chim. Atu lio hi Sagaing, Magway, Chin, Kaya le Karen ah sac ralkap le mipi hriamtlai phu karlak kahdohnak a fahnak hmunhma pawl a si. SAC nih Myanmar ram ah sual phun zakhat leng a buar. SAC nih Myanmar ram pumpi a luancia zarhkhat chungah innkhang, tlaihkhih le thahnawnnak telin sualnak phunza le phunhra bak te a buar tiah NUG Ministry of Home Affairs and Social Affairs nih a thanh. sac phu nih a luancia thonghnih kul le khat february nikhat thawk in atu tiangah hramhram in thahnak khuaning in khanghpiaknak hna a tuah ministry of home affairs and social affairs thanhnak ahcun a luancia mei ni hlei nga in nikul le nikhat tiang sac ralkap nih pengkip le pengkawp kip ah A buarmi sualnak pawl a langhtermi chungah Sakain ramṭhen hi khua ningpi in khanghpiaknak hmun sawmnga le hmun li tal in hramhram thahnak hmun hra, mei inn khanghnak hmun li, tleihkhihnak pathum in zatuak sawmruk le pali a tam bik a si. Cun Magway ramṭhen le Mandalay ramṭhen ah tlaihkhih, meikhangh, thahnak a tam bik an buar tiah a langhter i atu nakin hramhram thiltuahnak a tam deuh kho tiah a langhter. Myanmar ram ah sac nih hramhram in uknak a lak kum Myanmar ram ah sac nih hramhram in uknak a lak kum khat leng a rau cang i cu chungah ramkhel lei bu buainak sipuazi zatlang nunnak ngandamnak lei a lamkip in a ṭumchuk i sac ralkap pawl le mipi hriamtlai phu pawl tlangcung hriamtlai phu pawl hna karlak ah kahdohnak a faak sac ralkap phu nih mipi cung a buarmi sualnak pawl cu myanmar ram mipi hna nih an nunnak khamhnak nawl he an doh hna i Kahdohnak thla khat chungah sac ralkap thong hleithum leng an thi i hliamhma a tuarmi thongli le zahnih le sawmriat an si tiah NUG nih a thanh. Cu cathanh cu thonghnih kul le khat June nikhat in thonghnih kul le hnih April ni kul le nga tiang khawmhmi cazin ah a si. Vawlei pumpi in ralzaam million zakhat an phan. Myanmar ram ah million pakhat hrawng an um. Vawlei pumpi ah inn le lo kaltak in a zaammi million zakhat leng an si tiah UN nih Mei ni kul le nithum ah a thanh. Buainak pawl, hramhram thil tuahnak pawl, nuhrin covo buarnak pawl le hremnak chung in a zaammi cazin

Ethiopia le Nigeria ram hna ah inn le lo a zamtakmi hi thonghnih kul le khat kum dongh tiangah million sawm nga an phan tiah a langhter. Cun thonghnih kul le hnih kum hramthawk in Ukraine Russia a raltuknak ruangah million hleili nih inn le lo an zamtak. Myanmar ram ah sac nih hramhram in uknak a lak hnu kumkhat leng caan chungah ralzaam thar sing nga le thongsawm kua le zakhat tiang an i chep tiah UNOCHA nih thonghnih kul le hnih May thla thawk ah a report ah a langhter. A hlan ah a rak um cia cangmi ralzaam Singthum le thongsawmli le thongruk le zaruk he fonh a si ahcun atu Myanmar ram ah ralzaam, singkua le thongsawmthum le thongruk le zasarih leng an phan tiah a langhter. Hriamtlaih buainak a fah khunnak Chin ramkulh Makwe le Sakaing ramṭhen hna ah ralzaam thar, singthum le thongsawmthum leng Inn a tam bik an i chep i a taangmi cu Karen, Kaya, Shan, Mun, Ṭiningtari le Pekhu ramṭhen hna in an si. Milian zakhat a lonhmi vawlei pumpi ralzaam kan zoh a si ahcun ṭih a nung tuk i buainak dihter zok a hau tiah UN nih a chim.